Dawtmi u le nau hna, hi nizan ti ni zong kan rak chim cang bantuk khan Rungtlang au thawng kha zarh khat ah voi thum kan rak au lai kan ti bantuk hi tu hi Kanmah America Standard Time cun uh, Eastern Time kan tel cu ti paritlai cheu si tu hi uh, screen chung in ban kan hmuh mi vial hi uh, tu zan ah rungtlang au thong ah chan kan rak mang lai ti mi te hawan chim ka du e na anan hmuh bal lo mi te te mui tampin chuang lai ka hen kan tu aton ban tukin na hmasapika theitarna kan vani tu hna lai te uh, tu cho Kan naunu hika hin suisui kha ka vun sawm ta lai, amah nih khan theihternak a vun i tuah ta lai, kan i lawm. Si, keimah ka min hi Sui Lin Sung tiin auh ka si i, minung ah sisui tiin a kan auh khawh. Atu kum nak khua hi Vancouver, Canada um liomi ka si. Ka lawm.

kawl holh zong thiam setsai lu mi camera holh holh ding sa khan ma kha holh let tu ding ca si si kha ka vani som mi si na ka cholan cha si si kan ka lom tuk ti mi kha chim ka du chung kan ma team a dir mun zon chung kan lom ti mi te ka van chim ka du chana tu next som ka ban du mi cho hi kai kan funu kan som mi hi amina jan jan tia kan awi ama kha intro cha kan ban som ta lai

Siangun kha chikkhat a van um dir lo mang. Man do lo aw a man ra ṭhan i chikkhat te ka van langhter lai maw? Hi a man ra. Angun theihternak kha ka fa vun i tuah ta maw? Na min le na umnak, cun siang na kai makai lo ti bantuk zong kha theihternak vun i tuah ta. Keimah ka min cu Ngutṭhuttingpar ka si, dawtnak in a ngun tiah a kan auh. Atu hi Malaysia ah um liomi kan si, siang kai liomi ka si. Mm, a zei Muskiang an thei lo. si angun chung kan i lawm tuk lom nak vin chim angun mo chen nu le na pa si long khan kan i lawm tuk te na kan chim piak te lai mo e tu zan os na la sak ni kan na ngei tuk ma le le nen ke chim me angun he lar tuk mi si ti an ki ti Makha tu zan na hlasak ding kan ngai tuk timi te kha van chim ta ka duh mi si. E atu cu hika hin kan mah kan thim in kan upa hika in Danny ne theitana ban tu than ta lai. Lomnak tampi kan ngei rumtlang au thong rumchung ramleng in ar kan ngai tu u le nau hoi le kom nan di lak cunga kan om chu kho cun CDF Hakha Supporting team of North America ah thazaang chuahtu kan hawile nan dihlak cungah lungawmnak tampi kan ngei. Ka min hi Jenny Bawibik Thawng ti ka si. Ka fa min hi Orchid Nitabawi an ti. Orchid pa tiah a kan auh. Atu lio ah Hakha CDF uh, support nak hnga ding ca, dirkamh nak hnga ding ca North America, Canada le USA team a hruaitu uh, ka si timi te kha tawinak kan van i theihter ka duh tampi ka lawm. Atu cu a hmasa bik ah zei kan ti lai, a kan zohtu zong live a kan zohtu zong kha atu khan an tam pah ngai. Cun tuzaan i zei kan ti lai live kan thlah mi hi channel pathum ah kan thlah CCN ah siseh, cun ah, kanmah kan page ah siseh, cun YouTube ah zong sih kan thlah i makha hnu ah zoh ṭhan khawh lemang ding si ti lai timi te zong ka karlak ah thawngthanh vun duh ah thawngthanh vun duh ta mi si. E atu cu kan fanu angun kha thla pahnih tal in rak kan timh piak tiah ka fial i a hmasa bik ah amah hla kha fung khan in kan vun ngai ta hna lai angun kha kan vun sawm.

A si sui khat de lai hol ka vun hol lai e cun nangmah nih khan Mirang ca kha na vun ka leh piak lai Mirang holin a ma cun a question pahnih ka hal ta lai ka hal ding cu bihalnak pahnih ka kom lai sui mu pakhatnak hal ding cu Burma bill timi hi zeidah a si timi te kha na ka hal piak lai cun mah Burma bill chungah cun zei te hna de a tel zei bantuk zei bantuk khi dah a tel a biapi deuh mi a tampi um lai ca khan ti kanmah kawlram mi nih kan ṭhahnempi ding khi

A chim duhmi cu $220 million le $50 million kha voikhat pek ah khan pek loin khan kum nga chungah khan ti tlawm tete in an pek le kan ti le cu kha vialte kha. Atu nan theih bantuk Laimi hi phaisa kan kholhmi hi te hei ti ko selaw kan ram caah kan ṭanmi hi kum khat ah khan million pakhat hmanh a va har ngai si ti. Atu bantukin America cozah pi nih hi bill hi a kan derkamh i aa teinak kan hmuh ahcun tam ngai ding phaisa si timi te kha a zohtu vialte zong kan thar in tuzaan ah vun i fian hau timi te kha vun chim ka duhmi si. Mati sia cun suite ka vun hal duh thami cu Jen Jen kha mati sia cu atu hi ma Burma Bill an ti lamang mi hi zei bantuk dirhmun ah dah phak mu cozah nih hin an pom kho lai ma pom kho lo zei bantuk dirhmun dah phak cang timi te khan vun ka hal piak lai So the next question, Jan, for you is in terms of Burma bill, um, do you think it has already been

Uh, Akua, the you know, it's just kind of slow because um, we still need um, Republican support for it. Van ka van itat kho ta mo siang ka van hal ge ta lai e maka sanction ati tika khan maka me pi fian ding khan sui nong ne van ka hal piak te lo te sanction long atu asi khan chun Kawlram i sanction lawng a tuah khan cun atu Kawlram i ralkap pawl cu mirum mangei lawng te an si tikah khan sanction a tuah cun mipi lawng kha an na caah atu sanction a timi hi Kawlrampi huap in maw sanction an tuahmi a si a si cun targeted sanction dah a si timi te kha uh, zangfahnak te vun ka hal piak ta law. Okay. And um, just to kind of like add to your um, the top

ti kan ram dihlak sanction tuah si loin khin um, a target cemmi cu oil and gas um, industry um, maka Myanmar oil and gas industry kha si lai ati i chapnan dumium khan chun uboi nang mazong na kan nok chap lo kan i lom kan i lom kha vial kha van sri ko sa Direct kan ka vun hal cang lai te holh le ning kha ka vun thlen deuh lai. Atu i a chang tu ka vun hal ka duh mi cu tunai ah khan Republican lei Republican lei in Senate Republican Republican lei kap khan a spot tu an tlawm deuh tiah ti atu democratic lei in ta minung pe zat hrong lei hin dah an dir pi hna timi te kha thei ka duh.

A bilpi vun ser khawhnak ding ahcun Republican lei minung pei zeizat dah a herh ve lai timi te ta na kan chim kho lama? Um, in order, Jen, just to continue with the question again, in order to um, pass this bill, do you know how many number of Republicans senator would need to sign this bill or support the bill?

Mah zawn te khin nangmah nih na let kho lem ah Lai holh in tlamtling deuh in a chimmi khan. Oh, okay. Ti si si ahcun auh hlawtdaw le a ṭhat hlawtdaw ti bantuk hin um i ti. Mah i uh, a tang pawl nih khan cun, Democrats pawl nih khan cun a tam deuh nih cun an dirkamh cangmi a si cang tikah khan Republican a tam deuh minung pei zah ti theng kha um rih lo a tam deuh bak nih khan a Republican senator pawl nih khan an van dirkam i cun khi ka i Senate i a ṭhet hlut ro i bia an van i ruah tikah khan anmah lei Republican pawl nih an dirkamh deuh paoh paoh ah si khan cun mah khi mah bill hi law ah a can khawh nakhnga ding caah ti a lam a tam deuh ti kha a van chim duhmi si ko democrats pawl nih khan cu a tam deuh nih an dirkamh cang atu i anmah pawl i an van tuah cuahmah mi hi republican state pawl i republican senator pawl i bawm deuh hna seh timi kha headset ti ah anmah group nih hin pakhat hnu pakhat advocate an tuah i bia an ruah cuahmah lio hna si Laimi he uh, zei kan lai Republic kan thawnnak se hin kan um ngai hna i Texas ah hin tampi kan um cun Indianapolis kan si uh, cun dangdang state zong hin uh, Republican he Laimi hin kan tat ngai ngai mi si Laimi hna hin ta zeital kan tuah kho mi um ma uh, timi te kha vun kal piak hong hama

Makha upuainak in na let ma kei kawl holh ka thiam lo i ti. Khabantuk i kanmah i Republican umnak Laimi tahchunhnak Florida, North Carolina, Texas hei tibantuk ah hin Laimi tampi kan um i mah pawl kha Republican senator a ngeimi pawl kan si tikah khan anmah nih zeitindah Republican senator pawl kha bia kan ruah hna lai cun hi bill i a pass khawh na ha ding ca hin zeitindah bia kan ruah hna lai ti bantuk kha zerkhat ah ni hnih peng hi anmah pawl nih training an pek cun training an pek i cu training kha uh, Jen what's the page again uh, USACM USACM ti kha si USACM an khan zerkhat a voi ni anmah pawl ni hin zeitindah anmah senator zung ha pehtlaihnak kan ngei khawh lai anmah he bia kan i ruah khawh lai bia kan i ruah tikah zei bantuk dah kan chim lai timi kha anmah nih ṭha tein training an pek hna. Cucaah cun minung kan tlawm kan tam ti ni nak cha in khan kanmah kan stay i ummi senator pawl kha chawnhbiak khawhnak lam kha anmah nih a kan kawlpiak lai. I atu zong hi an kawl cu amah cang i state tam nawn te ah hi thil hi an kalpi cu amah lio si timi te kha van chim duhmi si tampi ka lawm.

Na lawm tuk. Ah, karlak te ah tlawmpal te dinhnak kha ka vun pek ta hna lai. Hi tlawmpal pehtlai nung khi kan van hal caah kan ti. Ah, tumi jen jen khana le break pe me. Ta ta cha season le di ma the tu in ne skap jong me no. Eh, di di dai me bi an i time bi ba lu no. Ta te me cha bu no. Ah, kan lawm tuk. I kan van hal than te lai tlawmpal te bihal na vun pe tu ka chun te ri a chimtu ca khan van an van ba deuh sual la i atu kan phei cha hin tang lei te hin riantuannak kanmah kan riantuannak a tel ve duh mi ca khan Hakha CDF Sporting Group kan si tiah Hakha si lo mi na kan kan ta si lo ti phun in ru asual lai Laitlang khulipi cu Hakha se zapi thei si chim lam mang hau lo thazang tam pi hau mi se tua Hakha khua ven nak ding ah tampi phaisa thazang help mi ca khan Hakha peng si lomi vialte zong Laimi mi vialte nih a rak kan telpi hram u timi kha tha cikin tila nawlnak van tuah ṭhan duh cun hi kan bawmh na kan duh ahcun atu i kan Facebook page hi kan kan tar cun zeikan tila zel phaisai kuat khona phone number ka hin kan van ṭial i 704-79628 timi ah hin phaisa rak rawn peng khawh si timi te kha kan lak zong van thanh ka duhmi si i a kan lak ti ah khan Hika hin kan chairman pa kha biachimnak tawi ka vun pek ta le amah a siarmi tete kha vun chimnak caan si rih le. Usiang tampi lawmhnak ka ngei. Cun sisui seh, angun siseh, jianjian nan cungah tampi lawmhnak kan ngei. Atu lio kan boruak hi uh, ṭhut sawhsawh le uh, hnangam nawn in vun um awk kha kan ṭhat lo caah khan kanmah le sining cio tein kan umnak ram, kan umnak hmun kan sining cio van i tel a herh lio caan kha a si. Cucaah cun atu kong he pehtlai in tawite van chim ka duhmi cu tukum hoi hna cu kan ram boruak ruangah Khi ramtang ah a zaammi, khuatalei ah a zaammi, cun Mizoram tiang ah a zaammi kan miphun hawi tampi an um. Cun atu i dothlennak kan tuahmi kong he pehtlai in hin kanmah Hakha Thantlang lawng si loin Kawlram pumpuluk, Laitlang pumpuluk ah harsatnak kan tong i lungretheihnak kan ton cuahmah lio a si. Mah caah Hakha khualipi zong atu ah hin uh, Christmas hei ti bantuk kha biakinn ah tuah lo in satha in mi i but lo ding in khan uh, thawngthanh kha si cucu kan ni cu nawl ngai mi kan si bantuk in kan pastor te nih a kan chip mi hna zong khan nihin ni tiang cu ngaih an i tim i asinatein atu ah hin ram tang i um mi kan nau le hna pawl hi ni zan ti ni thawngpang ka theih mi lebang hna cu atu ah hin a facang na na cu an ngei ko na te in an mi thaw bik le zing le zan i an i nolh pengmi hi pe le ngapi peng a si ti si adang hlei zong khi van chaw ok zong kha um lo i adang hlei zong kha zapi ca chung van tuah ok zong kha van tha lo i a tha bik mi hi chu chaw ti bantuk an tha i an pher i na ti bantuk an tha i an pher hei ti bantuk te an i chia thiam a si sia khan chun chan tam deuh kha khi angu hna i chun Hmunkhat ah a zaza hei ti bantukin Hakha kanmah i Hakha CDF chungah hin battalion pali kan um i cu battalion ah cun Senthang peng an um cun Zokhua peng an um Mi-e peng an um cun Hakha khuachung an um i asinain khan battalion pakhat kha hmunkhat ah hmunhma an la lo i a tlawm a tlawm a tlawm tete khan anmah i ralkap hruaitu hna nih an chiahnak hmun ah khan an um tikah khan atu Christmas kan tuah lai tikah hin zangfak tuk an simi cu a kih lio a si i muka chungah zeitluk in puan he i tom zongah khan a kik thotho cun mei kan kau lai kan ti si zongah kan ral nih kan hmuh lai tiah mei zong an kau kho lo cun rawl lum te kan ei peng lai ti awk zong kha tha lo cuticun nihin ni can ah lungre thei ngai in an um caah hin Battalion pakhat ahhin cucu tahchunhnak ah Battalion 1 caah Battalion 2 caah Battalion 3 Battalion 4 caah caw vok ka ti khawh tawk te vok a si khan cun dollar za thum caw si khan cun dollar za sarih sia le na hei ti bantuk a si khan cun dollar za riat bantuk in hi battalion caah hi kan kan ralkap hna caah kaa tel ve ko lai tiah pum aa pe khomi kut a samh khomi nan um a si si ahcun lunglawm tein kan i cohlan hna kan i don hna thalang zong kan i pek hna timi te kha van chim gudu atu lio hoi hna cun kan far le hoi hna dawt ciomi fanu fapa hna an si naite kan nau nu nih interview kan tuah lio a chimmi ka lungre ka ngaih chia ngai mi cu Hakha khuasik lakah a si tikah anmah inn le lo bantukin an thu an dir kho ti lo i an i kholh ṭawl caan hmanh ahhin lucien thuh awk hmanh hi an ngei lo. Cucaah cun lucien te hmanh khi atu i lucien a hlah si kan rak ti tawnmi te hmanh khi annih caah man a rak ngei tuk. Makha pumpak in khuachung ah ka va lut lai i ka va caw ta lai ti bantuk awk zong kha ṭha lo. Cucaah cun khua kan khan lai kan relpiak hna tikah hmoca a si zongah panhet a si zongah hongnger a si zongah angkilum a si zongah a bu bu tete in kan tuahpiak a hauh tikah khan nihin ni caan ah nanmah chungkhat umnak tahchunnak ah khuhlun an si ah siseh cukhawh cun zokhaw penglei an si ah si hna seh cun hakha khuthar si hna seh cun dawrthar si hna seh ti bantukin nan u nan nau an umnak mun chiu te ah khan vok te hi ka tel ve lai cun nihin ni caan ah cucu christmas he pehtlai in laksawng tete angki leng zong ka cawk piak ve hna lai ti bantukin kan ti khawh a si si ahcun a caan lio te ah i tel ve hna usih timi te zong kha nihin ni can ah van chim ka duh cun ka van chim laklawh lio te ah van chim ka duh mi cu hi CDF Hakha dirkamhnak ha ding ca hin khi kan rak thok ka te in April May June July in arak i thok lang mang arak thok lang mang arak kal lang mang arak kal lang mang i Cu thawk in nihin ni tiang fel tein thazaang a chuahmi kan hawile tampi an um bantukin nihin ni caan ah hawi nih a thongthong in an chuah lio ah kan ni aa theihter lo bantuk tein fangkhat taktak man a chuah ve lomi zong kha tampi kan rak um. Nihin ni caan ah Hakha khuachung ah hin minung thong sawmli luklak kan um i cu thong sawmli luklak chungah cun a pengtlang kip kan i cu senthang zong an um mi e zong an um cukho cun zo kho peng zong an um zo phei zong an um zo tung zong an um falam zong um tadim zong an um khualupi a si bantuk miphun na cawh cu bantukin intung der in khua kan saknak caah hin nihin ni caan ah ramleng ah um mi tampi kan um caah khan cu intung kan dernak kan sian kainak kan thut kan dirnak kan kan khualipi vennak ha ding caah hin nihin ni caan ah kut samh khawh rak i zuam ve uh timi te zong kha hika mun ah van som chih kan duhmi na si cu hlan i thazang a chuahtu Khrihfabu innchungkhar pumpak nan dihlak cungah lunglawmnak tampi kan ngei a cheu kha cu voikhat hmanh thazang kan chuah rih lo kut kan somh rih lo lio ah khan a cheu khat hoina cu voi nga voi ruk aa nol i nan in olh tik zongah pumpak in nan thawh pinah small business owner ti bantukin hal mi hna zong khan nan um i lungtho tein voi nga voi ruk zong a kan thawh piak tu hna zong nan um nai te hoi hna ahcun Hrongvun khua mi pipar sung te nih dollar thong hi a rak kan hlut cucu kanmah zong nih kan pe tlaih hna lo anmah lungtho tein CDF Hakha ca kan i pe lai ti an ti cu hlan ah an u le chungkhar hna nih pumpak chungkhar bak nih dollar thong nga a rak kan pek bal cang nihin ni caan ah hika hmun i thazaang chuah in na kan pekmi thil vialte hna hi pia khat hmanh tlawt lo lo tein nan bawmhmi hna CDF Hakha ca a phan dih timi te kha hika hmun in van chim ka duh kanmah zong nih hin hika hmun ah kanmah duh ning in bawmh si loin Ground i a hmunhma i ummi kan ralkap hna an cawlcangh ning zoh in cuticun kan herh cuticun kan bawm u an ti ning tein hika hmun ah hin thazaang chuah in kan bawmh hna i culawng cu si rih lo in nihin ni caan ah a state kip ah local committee upa kan ngeih hna i kan ni peknak kan thei lo cun thazaang chuahnak kan thei lo tiah nan um sual a si si ahcun kan facebook page ah siseh form ah siseh zeitik caan poah contact tuah khawh kan si timi te zong kha sau nawn tein caan ka van lak i ka van chim duhmi si tampi ka lawm se kan lawm Tling ngai tein na vun kan than pek i Pu Siam he kan i lawm timi kha vun chim ka duh. I tuzaan i kan naunu kan Cenchen kan sawmmi hi a sullam hi tampi um i Pathian dawtnak in America Laimi tampi kan phan hai tunai vun chim bantuk khan atu i kanmah nih kan ram caah kan tuah khawhmi hi tlawmte lawng si. I atu i Burma Bill timi hi Burma Act mu a va pass khawh i Zei kan te lai. Mah vialte bawmhnak million zanhnih kul kum tinte kum nga tiang a bawmnak si lai tiah ca khan ka rak rel e. A zei zei song khan bawmnak tampi kan hmuh ding si a hlei ce in hi bawmnak hi a harmi harsannak a tawngmi atu bantuk thlantlang khua meikang men tu hi tu bantuk usa pek deuh in cozan hin bawm an i timhmi si kha bantuk ka si te kan hi hi kan nih ne kan tuah khawhmi cu kan umnak cio ah te kan uktu hna tu bantuk senator hna sin i va ton theng loin ca kuat in zeicah petition caan te ma kha ma hi kan tuah piang kan bawm mo kei ka duh ve te bantuk kha ca tu in hal khawh a si fung lon chon khawh a si ma ca kan dai thlang lo tein America mi vialte cu kan tang hna lai timi te ha kar laka vin infort ta vi ha ka duh mi si kalom atu cho bihal na ha ka vin pe tha ni lai te sui te na vin ka hal piak ding cho atu hi ta jen jen kha nang ma dir mun in ma Burma bill hi a si kho lai tiah na ruat ma a har tuk lai tiah ma na ruah maw a si kho ko lai tiah zumnak na ngei ma timi te hun kal piak Hi Jim. So we're just going to continue with the Q&A. Um, so just to kind of like continue with um, the conversation of Burma bill, do you think, in your opinion, um, do you think this will be passed or do you think it will be possible for this to come into fruition? What do you think?

Tumi cu aw ka zumhnak in ti Burma Pil, uh, Burma Bill hi pass a si kho ko lai i a, a biapi cemmi cu kanmah constituent mu kanmah kan umnak cio tu in khan kan cozah kha kan senator pawl kha push kan tuah deuh hna khan cun hi bill hi uh, a tling hrimhrim ko lai timi kha anih nih cun a zumh. Se ah kan i lawm. Cun vun hal chap ding ah vun hal chap ka duhmi cu Matisi ahcun tah na vun ti lai teh atu hi uh, Senate senator pawl lawng le khan na ceih rih i mah kong he uh, a hnu ah ta mah a dia hin ta House ah hin mu a kal ti lai ma an mah na ceih mi dir hin ma di te lai timi te na vun kal piak ko la ma.

Aw a vun timi cu tih house lei in cun passing hi atu bill hi passing in a fawi deuh e ti. Sinah belte in zeidah a har deuhmi ticun senator pawl convince moves senate lei khi passing ah khin cun mipi nih khin kan ṭuan deuh hau, kan push deuh hna hau kan senator pawl hi, tiin a ti. house lei kha a ngeih la tuk lo tinak kha si ti uh, majority kha uh, democracy in si ko ca khan e atu nai kan comment ti khan ka hmui mara hol hol la o lai hol hol ti ban tung ra kha chimin in um ma kha mara hol hol le ni ton cha se mara hol le ni chimi kha lai hol te kan le pia ko na kan le ko ti mi kha tha ten zo lo cha si ti mi ti ka la ka bun tan ka du mi se a mera khol long te man kan du lo cha khen kan naw nu hi kan si sui Canada bak ne bin kan le piang mi si Canada mara khol ha do deu roi si US kan mara khol na pan den te do to kan kan le piang ti mi kha bin chim ka du cun angun zong khe male u me mara khol thiam ngai mi si ti mi zong kha bin chim ka du angun kan fanu zong mara khol thiam tak tak mi se e marang hla zong kha mai le chen kan sak pek te lai te na mara hla sakmi zong kha ka ngeih ko timi te zong kha karlak ah vun chim ka duhmi si kan i lawm. I uh, kan se ka vun hal rih ko lai i te ke mane khan pakhat te uh, vun hal chap ka vun duh rih mi cu um, atu nai khalai mi eh zengin lai atu i uh, Burma Bill happy tlai lai mi zeitluk na kan i tel kho ve lai timi kong kha ka vun hal le atu i pakhat te vun hal ka duh mi cu jen jen khate zeitluk in da CDF cawlcang nak a thei kha ka thei lo i Atu bantuk CDF atu Lai Kawlram ah kan PDF an ti Laitlang ah CDF kan ti hi kan mino hna cawlcanghnak he mino tete nungak tlangval tete hna cawlcanghnak hi ta nang mane zeitin khen na hmuh hna i na ruah hna timi ti kha nuven kan hal piak ta lai.

A fawinak in chim ahcun ti amah nih ruahnak ahcun hi bantuk step tete movement kan tuahmi hi a ṭha ko ti i kan ral kan teinak ahcun kan ram dihlak ti kan ṭanṭi hau um tiin khan a chim. Raldoh lio si hau paoh raldoh caan si kan doh ṭha ko ee teinak in ngah ko lai ti kan naunu nih ti a kan i lawm tuk. E tu cu um a ngun kha ka vun sawm ṭhan ta le Eh, angun kan second song khan vun kan sak piak ta lai te na lawm

Ramhla daw taktak in a kan sakpiak caah kan i lawm tuk. Angun cungah kan i lawm tuk timi kha vun chim ka duh. Angun hmailei ah Pathian nih an awzai thluachuah in pe chin lengmang ko seh. Hmailei zong khan kan i sawm ṭhan te lai maw, ka fa maw timi te kha vun chim ka duh mi si. Um, i uh, a kan zohmi hna kha nidang zongah ka chim tawn bantuk khan Hakha kan fale CDF ralkap kan mino hna Nuak tlangval ṭhaṭha hna CDF tampi ralkap hna a dawmi hna ṭanhmi hna paoh nih cun hi kan show kan live hi like tampi rak kan pek piak u share zong kha rak kan tuah u timi kha chim ka duh i ka chim cia bantuk khan cun in hi ni cucun nili ni le zarhtani kan rak tuah lai mah khan rak ngai ngeih khor ke zum lamang ve teo timi zong ka kan cha du hna i tu zarjat tani ra lai ding hin special program team Florida ne chan kan man piak lai Florida mi kan unau hna ne chan kan man piak lai ma cun special guest a kan som mi hi mipi zong ne theih nan du ngai mi salai CNF chairman Pu Jing Cung kha ar ke tel ve ding kan program a kan som mi ar kan tel pi lai i tampi rak ngai te u kan hnulei kha varong ah khan CNA le CDF aa khat lo ka ti ruang khan mi thinlung tampi aa tuai i maka thaizing zong kha her cun fiannak ka le tuah ti hna lai timi zong kha mun chim ka du CNF chairman Pu Zing Cung rak i tel lai cun hlasak thiam dawt thlei hniang Hakha kan hlasak thiam dawt thlei hniang zong kha kan tel pi te lai cun tampi case tampi kan som na ti mi te kha kan laka thong mun than ka du mi si Cun atu nai ti ah khan phaisa hika hin Hakha CDF caah bawmhnak ah phaisa a rak rawngmi hna an um i keimah an min ka vun chim ko lai. Surkhua, Surkhua khuami Pu Ceu, Ceu Lian ti Ceu Cung Lian masin Ceu Si Lian uh, Kentucky dollar zanga vun kan kuat kan lom tuk puchiu uh, nan family nangma pumpa nan family thian thluan cho chin ko na se chun Ohio ummi pu Stony uh, van biak chung ne uh, thongkhat araksan apaisan nan san mi kan rak mu timi te kha vun chim ka du kan lom tak tak se dollar thongkhat thongkhat le zanga nan rak khumi kan mu timi te kha vun chim ka du Tule cu Christmas thla si fone ti phaisa zakhat ti hman a sunglawi tukmi si. Chung khat nei ceu mi kan si lai mi cu lai tlang lei zong kuan kan du hna hika zong ah phaisa hman nak ding tam tuk ma i hi kan pu ceu le hi kan pu stoni ne nan phaisa thong kalen zanga nan rak kan hlut mi cu kan lom tak tak si pathian nih santlai mi chua ran man pe ko se ti mi te zong kha hun chim ka du mi si kan lom tak tak Atu cu Pu Danny kha caan tlawmpal ka vun in pek ta ve lai. Burma Bill kong he pehtlai khin nangmah nih siaherhmi ka hal lomi te hna kha um ahcun nangmah nih rak ka bet piak law nangmah kha caan tawi te ka vun in pek lai. Usiang keimah mah caan na ka pek. Si, tunai keimah ka hal lomi a ka philsualmi hna um ma tiah zapi theih awk ṭhami mu. Oh, okay.

A ciencien kha tuzaan ah keimah nih ka hal lomi cun atu lai Sayadaw nih a van hal lomi kanmah nih hal kan philhmi ah amah nih mipi caah ti siaherhmi kha rak kan chim ta selaw tiah. Hi Joanne. So

Jianjiangka timi cu US ah Chinmi hi a tlawmbik thong sawmsarih hrawng kan si te i mah si tikhan thong sawmsarih i ummi US ummi kanmah Chinmi nih khan kan senator cio state zei bantuk state kan umnak cio ah khan pressure kan pek hna i ca kan kuat hna phone kan chawnh hna khan cun atu Burma bill a ti lemang mi hi a tlamtling kho ko lai ati mah ca cu mipi kanmah mipi laimi kan si cio ah Chinmi kan tiah kan biapi tuk timi te kha langhter tu zan a mu. Thank you. And one last thing I would like to also mention is to share um, USACM's like uh, you know posts on social media. Um, share it with everyone you know, your friends, your family, so that the word can also spread more. Thank you. Sun atiri mi cu atu USACM i an rian tuan nak hi hab mi pi ni hin thein deuh nga se ti kan du khan cun kan social media khin um si kho chu an page hi rak share che u timi kha uh, thazang an pek I atu zei kan ti lai an Facebook website tete zong siseh Instagram siseh cun Twitter account te hna kha ah zeitindah kan share khawh lai timi pini theih kan duh khan cun um Ubawi nangmah zong nih khan mah link kha rak add te law ṭha lai. So for for about two thousand people like your page.

Laimi hna nulepa hna tu zan ah ngai mi vialte hna kha mino nak cun upa deuh kan tam men lai ka ti. Laimi cu biakinn le rian lawng kan thlet tete a lenglei hi zeihmanh hi zekin ti lai kan care tawn lo. Atu bantukin kan fanu kumin somnak sullam kha zapi sinah nan theih cio mi si. Hmailei cun nan fale tete kha hi ka fa maka nih tel ve tuah maka cun ti ve tuah maka cun kal ve tuah te bantuk kha nulepa nih kan chim hna hau. Tutan zong hi atu kan fanu Jen Jen nih amah Facebook ah siseh cun amah nih link tampi kha tlawmpal zong kanmah nih kan rak in kuat te hna lai atu i kan fanu Jen Jen hi kan nu nih a ukmi si cu ngakchia te kan chimh hna lai mino te si makhe kan nu nih hin a nu le pa kawlram an tlung a ummi te si cun in pa te kan si um timi kan si ka fanu thi te si makhe asinatein hi karam a chuakmi bak si ko natein kan ram kha ca an vun cawn tikah khan ram sianak an neih an neih tikhan atu bantuan he tiah mino te sinah te cawmi si timi te kha vun chim ka duh i hi ka ram pha ve ko tu minu le pa hna nan fa le hi bantuk atu i jan jan te thi simi hna kum hlei le kum ku hrong hrang nei mi fanu fapa hna kha atu bantukin kan umnak state chiwa hlei chen kan ni he republican state kan um cha khan kan chol hau lai mi atu ta chun naga indiana na ke khrifa bu a thong thong ne si chu Minung thong li thong ah pi khi tan si tu law line up tu law nan senator zuang kan hman u nan push khawh tuk mi si ma ca khan kha bantuk kha dai thlang lo tein te hi bantuk thil ngan mi thil pipa mi han kan i tal nak ha tu zan a thar in kan som hna i tu zan ah hol ak le pek tu si suin ni chunga ka lom tuk hi bantuk in chim chia lo bakin last minute kan som na tein ram ca si tu zan holnak kan le piang mi mi tampi ne nak zoh ti khan thnem nak slan chung kan lom tuk mai le zo kan som lai cun angun zong ne chung kan lom tuk ti mi kha vun chim ka du pathian in hrui chin lamang se ma kan atui kan live hi dam te kan um ko wa chun te na kan hu la lo kan to lai zal khat voi thung lomang hi mai le khan chan khara than lamang lai mi tampi kan um lo la sak la sa kho zong kan som than te ti mi kha vun chim ka du cun Sasui nih khan ah kan hawi na hawinu Jenjen kha vun ka chim piak law tuzan hi bantuk in Hakha ah rung a min ah hin cun te kan rungtlang au thong kan ti sinain Hakha CDF a support mi kan si kanmah chim nih kan i sawmnak na kan telpi ca kan i lawm tuk hmailei zong kan i sawm ṭhan te lai timi te kha vun ka chim piak ta. Hi Jen. So on behalf of Upa Siang, um, we just wanted to thank you on especially

Kan i lawm tuk. Tuzaan ah kan ngaimi unau hna nan zapi zong kan i lawm tuk timi kha ka vun chim ṭhan rih ka duh ko. Zarhteni ah live kan tuah rih lai. Tunai ka chim bantuk khin Florida team, Florida mi Hakha CDF rianṭuantu dirkamtu pa tampi an tling lai. CNF chairman Pu Zing Cung a rak kan telpi lai. Rak kan ngai rih u timi te he kan sawm hna. Nan zapi in mangṭha u. Hika hin kan ngol cang lai.